जय मिथिला हम गुंजन ठाकुर एखन अहाँ सब देख रहल छी मिथिला के आवाज मिथिला मैथिली के लेल बहुत लोग सब जहाँ तहाँ मिथिला मे काज कऽ रहल छथि जाहिमे केओ गोटे ब्लॉगिंग करै छथि केओ गोटे ना मतलब नाटक खेलाइ छथि केओ किछु खेलाइ छथि केओ मतलब आब रिपोर्टरो सब हमसब मिथिला मे रिपोर्टिंग करऽ लगलिया आओर किछु गोटे मिथिला राज्यके लेल सेहो आन्दोलनपर छथि मिथिला राज्यके माँग करऽ लेल गामे गामे सब केओ घुमय छथि लोक सबके जागरूक करय छथिन जे मिथिला राज्य बनबाक हेतय मिथिला राज्यके लेल हमरा सबके की विचार अइ तैके लेल गामे गामे सबके घरे घरे घुमय छथिन जाहिमे किछु मिथिलाके लोक सब छथि जे छथि अहाँके रोहित यादव भेला आनन्द झा भेलथि सगरो महतो भेलथि आओर बहुते आदमी सब छथि ओतेके नाम याद नहि अछि लेकिन हुनका सबसँ जे दिन बैस कऽ बातचीत करब तऽ ओइ दिना फेर सबसँ बातचीत करायब लेकिन ओ सब जे गाने गाने घुमय छथि तैमे ओसभ मिथिला राज्य आन्दोलनके लेल लोक सभके लेल जे जागरूक करै छथिन ताहिमे जागरूकता अभियानमे जे किछु कहलथि से वीडियो सुनू दुर, एक मि- ए, दुर्भाग्य देखियौ एहि मिथिलाके जाहिठामसँ कुसियार जे छै से ट्रेन जे पहिलुका ट्रेन रहै ट्रेन ओ ओहि ओहि पर लदा लदा कऽ कुसियार जाइ छलैया कुसियारक खेती जे छै से एतेक प- व्यापक स्तर पर होइ छलैया चाहे ओ लोहट चीनी मिल होय या रयाम चीनी मिल होय ओतऽ तक जाइ छलैया आइ ओहि टोल ओहि बस्ती के ई स्थिति छै जे सरकार के

ई मधुबनी दरभंगा सहरसा सुपौल वैशाली मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बेगूसराय समस्तीपुर ई एहि इलाकामे छै ई सहरसामे छै ई सुपौलमे छै ई स्थिति जे छै से द- गंगाके ओहि कात नहि छै गैर मैथिली जिलामे ई स्थिति नहि छै से बात जे छै से ई भाय हमरा अहाँके दर्शाबऽके कोशिश कऽ रहल छथि सएह ने रोहित एकदम हमसब वर्ष 2009 में बिजली लेलहुँ नीतीश कुमार के आवेदन देलियै तब हमरा सबके बिजली उपलब्ध भेल लेकिन आइ तक देखियौ हमरा सबके आइ तक जे छै से ओ केबल नहि लागल जाहिसँ हमर सबके बाल बच्चा माल जालके जान मालके क्षति हुअके नोकसान अछि अहाँके की लागि रहल अइ जे मानि लिअ एहि बिहारमे जी मिथिला राज्यके मुद्दा पर या मिथिलाके डेवलपमेंटके मुद्दा पर मिथिलाके विकासके बारेमे चर्चा कऽ कऽ अगर कोनो राजनीतिक दल या कोनो व्यक्ति अहाँ या कोनो नेता अहाँ सब लग वोट मांगल है एता तऽ बाकी सब विचार के त्याग के अहाँ सब मिथिला राज के मुद्दा के उठबऽ वाला लोग के सबके वोट देबै एकदम जे मिथिला के राज बनाबे के मुद्दा के बात करते तकरा वोट देबै सएह ने। हाँ हाँ जे मिथिला के राज बनाबे के दावेदारी करते तकरा वोट देबै बहुत- बहुत। आदि नेता सबके हम सब नहि चिन्है छियै बहुत- आ नहि चिन्हबै आ झाड़ू लऽ कऽ मारबै एहि बेर एहि बेर